Nawr te, dyma i chi nawr uh, beirniadaeth y stand-up. Diolch yn fawr i chi gyd nach gysadlu yn y stand-up, a nes i mwynhau eistedd lawr a gwrando arno chi gyd, a fe nes i werthu'n, ni sy'n bwysig yn y fe, do nes i werthu'n. Eto, o'n i'n edrych am rhywun oedd yn perfformio uh, i stand-up, Rwy'n oedd yn i weld yn mwynhau perfformio stand-up, a fi'n gwybod bod hi'n anodd, dim cynulleidfa, a falle dad a mam yn, yn ffilmo chi. Felly, o'n i'n edrych am rhywun oedd yn, yn dal y perfformiad o'r dechrau i'r diwedd. Hefyd, yn y sgript, o'n i'n lico dilyniant, Bo, bo, bo 'na ddilyniant i'r storiau bod y stand-up yn dechrau a bod hi'n mynd i rwle wrth fynd o A i B, o'n i yn hoff iawn o'r dilyniant a mi ges i fe. Felly, llongyfarchiadau i chi gyd am gystadlu, dalwch ati, mae eisiau jokes yn o'n i, newedig yn y cyfnod hyn ynddo fe. Helo a chroeso i Stand Up Twm. Odd pobl yn chwerthin pryd gafon nhw ges i'r job i fod yn stand up comedian ond dydw ddim yn chwerthin nawr. Hei clywch hwn. Be chi'n galw dyn gyda gwylan ar dyn ar dop ei ben? Cliff. A mae da fi un jôc arall. So oedd dyn um, o Dregaron di mynd ar gwrs first aid a gofynnodd yr athro iddo beth ydych chi'n neud os oedd plentyn yn llyncu eich oedd y drws ffrynt? Ar y llaw lan, a wedyn oedd o fydde fe mewn trwy'r ffenest. Diolch, tra. Pam roedd y Maltese moyn mynd i coleg? Oherwydd roedd e moyn bod yn smarty. Beth yw enw dyn llaeth gwaethaf yn yr Eidal? Mario Torri Bortelli. Hanes Johnny bach sydd 'da fi i chi heddi. Oedd John yn dipyn o gob. Un diwrnod, oedd e yn ysgol. Efo y gwers gyntaf o daearyddiaeth gyda Misus Rossell, ac o Miss yn gofyn i'r dosbarth, Pwy sy'n gallu dweud wrtha i ble mae America? A Will, Fi Miss, yn pwyntio at Rwsia. Na, Will. Rhywun arall? Ac o dau, Fi Miss, Ble mae America dau? Pwyntio at Awstralia. Na, dim cweit dau. Unrhyw un arall? A Cwm Mari'n rhoi llaw lan. Fi, miss! Ond we, a, mae'n pwyntio at America. Da iawn, Mari. Nawr, pwy sy'n gallu dweud wrtha i, bl- pwy ffindiodd America? A co Johnny bach myn, fi, fi, fi, miss! Ie, yeah, Johnny, pwy ffindiodd America? Mari, miss! Gwello fi hi ddim yn y gwers thema efo Miss Sara Davies chwaith. O'n nhw'n dysgu am y rhyfel. Ac yno mes i'r dosbarth. Be gorffennodd yn 1918? Ac oedd Ronnie, fi mes? Ie, Ronnie, be orffennodd yn 1918? 1917, mis! Ath pethe ddim lot gwell yn y gwers Cymraeg chwaith. Roedd Miss Catrin Davies wedi rhoi gwaith cartref iddynt, sef ysgrifennu portread o'i ci. A pan mae Miss yn rhoi gwaith mas, mae'n gofyn i Johnny, Johnny, pam wnes di gopïo gwaith dy frawd? A ateb Johnny, Naddo Miss, nes i ddim copïo gwaith fy mrawd, achos yr un ci yw e! Wedi cino a theyrwest chwaraeon gyda Miss Jones. Golff fo nhw'n chwarae heddi. Ac oedd Miss yn edrych yn od ar Johnny. Johnny bach, pam wyt ti'n gwisgo dwy drowsus? Wel, Miss, o'n i'n ofyn cael twll mewn un. Y gwers olaf y diwrnod ni oedd mathemateg gyda Mister Pugh ac mae fe'n gofyn i'r dosbarth, Faint yw oedran eich tad? Ac oedd Johnny Bach yn dweud, Chwech oed, syr? Na, alle hwnna byth fod, wedodd Mister Pugh. Odi, syr, achos dim ond pan ges i fy eni dath e'n tad. Beth sy'n llwyd, a wele'n troi'n gwyn? Llygoden mewn freezer. Alla i enwi chwech peth sy'n cynnwys llath? Menyn, caws, iogwrt a tri buwch. Knock, knock. Pwy sy'n na? Daf. Dyf pwy? Dyfala. Be sy'n tyfu tan troi'n tarw? Moustache. Siwmai. O'n i'n mynd i ni ventriloquist actych heddi, ond efo'r oll Covid a'r masks ma, Sai'n credu bydde fe'n gwitho. Cyn y pandemig, des i adre o'r ysgol, a gofynnodd mam i fi, Lois, be nes di ddysgu yn ysgol heddi? Wedes i, Yn amlwg dim digon, maen nhw'n moyn fi mynd â fory 'to! Dy Mawrth, gethon ni test Gymraeg. Boring! Wrth gael y result, gofynnodd Misus Davies i fi, Lois, wyt ti wedi copio Cari? Gofynes i iddi, Shwt oedd hi'n gwybod bod fi wedi copio Cari? Wedodd hi bod Cari 'di ateb y cwestiwn cynta' efo 'dim syniad', a finne 'di ateb y cwestiwn efo 'na fi chwaith'. Gofynnodd y prifathro i fi, Lois, wyt ti'n gwybod faint o athrawon sy'n gweithio yn yr ysgol 'ma? Wedes i,

Mae'n cracio i fyny. Jôc doi! Pam bod gwlach yn hedfan ar ysgub? Oherwydd bod y Hoover yn rhy drwm. Jôc tri! Beth yw enw milkman gwaethaf yr Eidal?

Where's the popcorn? A joc ola, what is a tornado's favourite game to play? Twister. Licen i roi gwobr i chi gyd, ond yn be, Mr Pew, wedi gweud y ffraich hwn, bod rhaid i fi roi canlyniad a bod rhaid i fi roi cynta a ail a trydydd, felly dyma'r canlyniad i chi. Nawr te, yn trydydd, Mae Beca. Yn ail, mae Twm. Ac yn hanu y wobr gyntaf, o'n i'n methu gwahanu chi'ch dau, mae Lois yn hanu gyda Osian. A llon gyfechiadau unwaith eto i chi gyd.